Бик күп объектлар тагын да ачылып бара. Мин ни өчен объектлар буенча сүземне башладым? Бөтен яклы ул менә кешенең тормыш шартларын уңайлы хәлгә китерергә дигән формада без дә эшне алып барабыз. Без бүген бөтен яклы үсештә. 100 процент газлар кергән. Юллар, елдан-елга бәләкәй авылларга да барып итәбез. Бүген менә нинди кырлак еллар булды, су проблемасы килеп чыкты. Аны да хәл итеп барабыз. Менә соңгы елларда гына без ничә цехны ачтык, су линиясен. Анда 63 урыны. Хәзер менә пельмен цехларын ачтык. Хәзер колбаснаны ачабыз. Анда бүген 100 гә якын хатын-кыз эшли. Әле тагын менә бу җәй көне икенче линиясен килә бетерәбез дә, анда бер тагын да бер 40 ка якын хатын-кызлар эшләячәк. Җәлил поселогында носки бәйли торган цехны ачтык. Анда 50 гә якын хатын-кыз эшли. Авыллар буенча менә бу Программа Самозанятость бик файдалы булды. 300 гә якын халык акча алып, мал сатып алып, 1300 гә уже мал саны плюс белән, узган елга карата. Авылда эшсез калган икән, без аларга эшләрен табып барабыз. Малын да агрофирмалардан сатып бирәбез. Печәнен, соломын, фуражын, сөтләрен җыябыз, тиресен дә җыябыз, акчасын да вакытында бирәбез.

Һәр нәрсә тарихтан башлана бу дөньяда. Бу очракта безне Сарман төбәгенең тарихы кызыксындыра. Ата-бабаларыбыз бирегә кайчан килеп урнашкан? Сарманның чишмә башы кайдан юл ала? Аңа ничә яшь? Сарман төбәгенең тарихын өйрәнүче галим, язучы Дамир Гарифуллинның архивлардан тапкан материалларына караганда, Сарманның нигезләнүенә һич кенә дә 500 елдан ким була алмый. Аны Бәктекәй хан нәселеннән Сарман бәк нигезләгән булырга тиеш, дип саный ул. Шул ук вакытта туган төбәгенә нигез салучының шәҗәрәсен дә тезеп күрсәтә. Казан яулап алынганнан соң качып китүчеләр дә бирегә килеп урнаша башлый, чөнки урыс гаскәре әле монда соңрак килеп үз хакимлеген урнаштырачак.

Әгәр Нөркәй авылы янында табылган таш мамонт сынына карасаң, бу җирләрдә 5000 еллар элек тә кеше яшәгәнен чамалап була. Гәрчә Дамир Гарифуллин бу сынның яшен чама белән шулай билгели. Әмма монысы инде тарихчы-галимнәр өчен фикер алышу темасы. Без исә Сарман буйлап сәяхәтебезне дәвам итик. Бу, минем Сарманым.

Дәшә иртәнге намазга бик матур моңлы азан, ди Тукаебыз. Сарман районы өстенә ул 40тан артык манарадан яңгырый, кешеләргә дөньяның фанилыгын искәртеп тора. Сарман кешесе чиста күңелле, самими адәм. Ул хәтта таныш булмаган кеше белән дә ачылып китеп сөйләшә ала. Сөйләшкәндә исә ул Аллаһыны еш искә алып сөйли. Алла боерса, Алла риза булсын. Мөгаен, моның да нигезен тарихтан эзләү кирәктер. Бу як, әлбәттә инде, Тарихка карасак тагын үз динен саклап казыннан инде ераграк киткән кавым дип тә карала инде. Һәм шуңа карап инде мин үзебезнең халкыбызны диндә Аллаһы Тәгаләгә карата тугрылыклы һәм иманлы бәндәләр. Димәк, иман ныклыгы да ата-бабадан килгән сыйфат. Шул ук вакытта иманны саклауга да зур тырышлык куялар биредә. Инде дистә елдан артык Җәйге ислам лагере бөтен республикадан мөселман балаларын җыеп, динебезгә муафикъ тәрбия бирә. Мәчетләрдә дин сабагын өйрәнүчеләргә кайчакта урын җитми икән, татар иманына кайта һәм Сарман төбәге бу процесста алгы сафларда тора. Сәнгать халкы дип әйтер идем мин аны, Сарман халкын. Бу сәнгать дип әйтүем, менә бу үзебезнең милли традицияләрне саклау ны күздә тотып әйтәм мин. Чыннан да гын, менә бүгенге көндә әле безнең районыбызда матур итеп, тәмле итеп үзләре ипи пешерәләр. Бу бит үзе зур сәнгать. Шушы төбәктә тууым белән мин, әлбәттә, бик горурланам. Безнең халык бит ул бик тырыш халык, эшчән халык, хезмәт сөя, аннан соң чиста күңелле халык, тәрбияле халык, мәгънәле халык. Мин менә форсаттан файдаланып, менә шушы үзебезнең районыбызның юбилее уңаеннан үземнең халкыма иң беренче сәламәтлек телим. Әлбәттә инде, Җан тынычлыгы телим. Күңелләрнең матурлыгын телим, байлыгын телим һәм иман ныклыгын телим. Киләчәктә дә безнең Сарман һаман шулай гүзәл булсыныя, чәчәк атсыныя. Минем халкым бай яшәсен, матур яшәсение. Менә бу минем иң изге теләкләрем. Кешенең тереклеге өчен менә көн саен шушы икмәк кирәк. Икмәк бөтен кешегә баш инде ул. Шуңа күрә хатын-кызның төп эше ипи салу. Ата-баба йоласына тугрылык саклап гади генә, әмма ниндидер кызыклы, үтә җитеш тормыш белән яши Сарман халкы. Табынына мичтә күпереп пешкән, бисмилласын әйтеп үзе салган икмәген чыгарып куя. кунак каршылый, дусларын сыйлый. Ишегалды тулы кош-корты, абзары тулы мал-туары. Кырык эше кырык якка ярылып ятса да, зарланмый ул. Тормышыннан тәм таба белә. Хәтта сыерына да матур сүзе бар аның. Уңган, тырыш кеше ул Сарманлы. Үз көнен үзе күрә белә. Өй артындагы бакчасына парнигын куеп булса да, ел озын кыяр-помидорын, чәчәген үстереп сата, яңадан-яңа технологияләр өйрәнә. Шуңа да тормышы мул аның. Тик ятсаң китереп бирүче юк бит, диде миңа бер эшмәкәр һәм эше буенча ашыгып китеп тә барды. Сарман кешесенә тик кенә китереп биргәннәрен көтеп яту хас түгел шул. Ул, һич югы, йорт подвалында гөмбә булса да үстереп сата. Әмма кул сузып, соранып йөрми. Малын асрый, сыерын көтүгә куа, каршы ала, игенен игә сарман кешесе. Бу яктан ул башка төбәк татарыннан аерылып тормый кебек. Мөгаен, зарлана белмәве, эшенә чын иҗатчы кебек каравы белән генә бераз аерыладыр. Бу минем сарманым. Сарман һәм иҗат, сарман һәм җыр аерылгысыз. Иҗатка омтылышы исә аның хезмәтенә дә күчә. Сарман кешесе эшенә дә, тормышына да иҗади карый. Көнкүрешен үз куллары белән бизи. Ертык, каралты-курасы тезек булу гына җитми бугай аңа. Матурлык та кирәк, иҗат та булсын. Шул ук вакытта Сарман кешесе тыйнак, үзенең осталыгын күрсәтеп мактанып йөрми, бары кешеләргә гүзәллек кенә бүләк итәргә тели. Шушы гүзәллек аша ул татарлыгын, ата-баба йолаларын, һөнәрләрен саклап калырга тырыша. Мине чәчәк Вәсилә дип йөртәләр. Чиләкләргә кадәр чәчәкле, көянтәләр чәчәкле, бер чәчәксез әйбер дә җук бездә. Шуңа күрә әйтә торганнардыр инде. Бик матур яши безнең Сарман халкы. Җырга, моңга, матурлыкка гашыйк. Чын татар районы инде ул безнең район. Татар авыллары алар бик матур инде. Эшчән халык, булган халык, чиста халык. Менә бит, мисалы да күз уңында. Матурлыкка күмелеп яшәү исә кешенең үзен дә бизи, башкаларга карата мөгамәләсен дә үзгәртә. Шуңа да кулымны йөрәгемә куеп әйтәм, бик матур кешеләр яши Сарман төбәгендә. Биредә осталарны дөнья бетереп эзләп йөрисе дә юк. Алар һәр авылда бар. Үзләренең һөнәрләре белән дөньяны бизиләр. Әле җитмәсә, сарманлылар көчле дә. Нинди генә авырлыкка очрасалар да, җиңеп чыга беләләр. 92 нче елда Апрель, апрель аягында бер аякны кистеләр, тромбы булып. Октябрь аенда шул ук җылны икенче аякны кистеләр. Шул операциядән соң инде врачлар ышанмадылар, өч тапкыр кистеләр бер аякны. Инде бу кеше үлә, чыдый алмый бу хәтле турауга, алып кайтып китегез. Монда үлгән чөендә үләр. Мына хәзер менә 20 ел була. Әле дә хаман яшим, хаман эшлим. Алланың рәхмәте белән. Ну мин электрик булып эшләдем, мондый әйберләр эшләми йөрим инде. Ясаса әйберләр төскә керә, менә нәрсә ясасы күзне җомып торам, күз алдына килеп баса. Комган ясаган инде мин бер 20-25 ел элек башлаган идем багын белән. Ул борынгы һөнәр инде ул калайчыларны минем аны хатынның әтисе бабайдан күреп шуннан ясый башладым инде мин аны. Казагым. Ул мен алучы башка эшкә өйрән диде инде. Ну, кайсы, нигә шушысы якларак сыман тыелды инде миңа. Кызлар кияүгә киткәндә, әбисәбиләр шунда заказ биреп торалар инде аны. Ян өчен генә күбрәк. Тимерченең эшләвен үк карап торуы күңелле. Гади генә тимер кисәге аның кулында бөгелә-сыгыла торгач, җанлана һәм матур капка-коймаларга, урамны бизәүче чәчәк савытларына әверелә. Һәркемнең үз һөнәре, һәркемнең үз осталыгы. Әмма алар барысы да бер максатка эшли, туган җирне, якташларның тормышын бизәү. Мөгаен, моннан да матуррак ният булмыйдыр да. Бу, минем Сарманым. Сарман, нефть белән игенчелек җитәкләшеп йөрүче районнарыбызның берсе. Тук башаклы иген кыры буйлап комбайн ашлык сугып бара, янәшәсендә нефть кудыргыч эшләп тора. Юк, алар бер-берсенә комачауламыйлар, киресенчә, ярдәм итәләр кебек. Бөтен яклы, мин әйтерием, ярдәм итеп баралар. Менә соңгы елларда бөтен садикларны ремонтладык. Анда бик байтак акчалар чыкты. Хәзер менә су линияләрен алыштырып барабыз. Соңгы елларда без бер 60-ка якын километр полиэтиленга тузган трубаларны авылларда, Сарманда, Җәлилдә, кайда гына карама, Безнең эшчеләребез ярдәм итеп бара. Юллар, асфальтлар, ну, бөтен яклы. Мин шуңа хәтле менә шатланып әйтәм бу сүзләрне. Мин просто рәхмәтле. Генеральный директор Шават Фәләгович, үзебезнең депутатыбыз ул. Ярдәмчеләренә, үзебезнең МГДУ начальнигына, коллективына. Кичке шәфәкъ нурларында кыр уртасында басып торган нефть кудыргычларның үзендә бер моң бар. Әллә соң бу моңлы Сарман төбәгендә генә шулай күренәме? Җәлил бистәсен Сарман нефтьчеләренең башкаласы дияргә дә була. Ул үзенең барлыкка килүе белән үк кара алтынга бурычлы. Биредә бер генә дә төзек, матур булмаган бина күрмәссең. Урамнары чиста, киң, уңайлы. Спорт сарайлары, мәктәпләр, балалар бакчалары, мәдәният йорты, барысы да нефтьчеләр кулы белән торгызылган, төзәтелгән, бизәлгән. Сарман җирендә 51 ел нефть табабыз, шул ук вакытта сарман халкы шул ук җирдә иген үстерәләр. Татнефть системасында Тугызангадуй арасында иң зуры безнең Җәлилнефть идарәсе. Без Татнефтьтә табылган нефтьнең 18 проценты, ансы инде безнең өлеш. Татнефть иң менә социаль ориентированный компанияләрнең берсе, чөнки безнең менә Нефтьчеләр эшли торган җирдә төзелгән шәһәрләр, поселоклар, юллар, аларның барысы да нефтьчеләр көче белән, нефтьчеләр акчасына эшләнгән эшләр. Менә шул ук Җәлилне алган чакта да, Җәлил ул нефтьчеләр бистәсе. Үткән ел безнең Җәлил 45 еллык юбилеен Үткәреп китте. Ну, юбилейлылар үтәләр дә китәләр. Ну, юбилейларга эшләнгән эшләр, алар барысы да кала. Әгәр дә аны саный башласаң, ул эшләнгән эшләр бик күп. Сарманны ремонтлауга и Сарман җирлегендәге авылларга күп ярдәм ителә. Монда инде безнең халык депутаты, генеральный директор Тахаутдинов Шәһат Фахразович, ул нык ярдәм итте. Быел гына 16 миллионнан артык акча белән Татнефть ярдәм итте. Сарманда бик ни талантлы халык, һәрберсе дә җырлый, язучылар күп. Сарманның гербында анда нефть, башак и сандугач. Сәнгатькә Татнефтьнең ярдәме, санап чыксаң, алар бик күп инде. Җәлил нефтькә генә килсәң, менә безнең үзебезнең Сәйлән э, ансамбле бар. 2006 елны э, Шаят Фәхрадовичның ярдәме белән без аларга бик зур суммага өр яңа инструментлар алып бирдек. Аңардан башка э, бездә менә поселокта духовой оркестр бар.

Эшли белгән кеше ял да итә, кунак та каршылый, бәйрәм дә оештыра белә. Әгәр кайчан да булса Сарман Сабан туена барып чыксагыз, моны һичшиксез үзегез дә аңлар идегез. Гадәти бәйрәм генә түгел бу, ә чын тантана. Монда эштә уңганнарны олылау да, өлкәннәрне хөрмәтләү дә, ата-баба йоласына тугырлык та чагыла. Мәйдан гөрли, гөжли, күңел ача. Җилдәй җитез тулпарлар узыша, керәшчеләр бил алыша. Һәркем үз һөнәрен күрсәтергә, якташлары белән уртаклашырга омтыла. Бер генә килгән кунакны да игътибарсыз калдырмый кунакчыл Сарман халкы. Татлы сые табынында, җылы сүзе телендә, истәлеккә бүләге кулында. Бу, Сарман бәйрәме. Бу, Сарман кунакчыллыгы.

Үз җирләрендә генә түгел, чит төбәкләргә кунакка барып та барысын да таң калдырып кайта сарманнар. Алар төзегән татар йорты инде Россиянең ничәме-ничә каласын әйләнеп чыкты. Санкт-Петербургта иң яхшы милли күргәзмә дип табылды ул. Хәтта аны сатып алып калырга да теләгәннәр, әмма сарманнар акчага кызыкмаган, матурлыкны кире алып кайтып, үз җирләренә тезеп куйганнар. Кирәк булса, тагын алып барырлар, татарның ничек матур яшәвен бар халыклар күрсен, белсен, көнләшеп карасын!

Керәшеннәр кичке Питрау бәйрәменә җыела. Алар да халкыбызның гореф-гадәтләрен саклый, туган якка дан җырлый. Монысы да Сарманның кабатланмас бизәкләренең берсе. Кайчандыр ата-бабаларыбыз баскыннан качып шушы җирләргә килеп урнашкан, ел язмасын язып җибәргән. Әмма һәр сугыштан да качып калып булмый шул. Бөек Ватан сугышына 7 меңләп ир-атын зата сарман. Шуларның күпчелеге туган җиргә әйләнеп кайтмый. Әмма аларын тылмаган.

Үткәннәрен онытмыйча, тарихын музейларда саклап яши Сарман. Шул ук вакытта киләчәгенә дә өмет белән карый, яңа буын, дәвамчы варислар буыны тәрбияли. Балалар бакчаларыннан ук башланган тәрбия махсуслашкан лагерь-мәктәпләрдә дәвам итә. Спортның нинди төре кирәк? Рәхим ит, сиңа ишекләр һәрчак ачык. Сәнгать кызыксындырамы? Рәхим ит, яшь талантларны ачыклау бәйгеләрендә катнаш. Телисең икән, данлыклы якташыбыз Илһам Шакировның үзен чакырып хәер фатихасын алырсың. Әссәламегаләйкем, якташлар! Сарман минем өчен бик якын. Бу үземнең репертуарыма Сарман көен алып, гомер буенча җырлап йөрү дә китмә генә түг. Бөтен советлар Союзын әйләнеп чыгып, чит илләрдә булып, шул Сарман көен җырламыйчы киткәнем булмады. Менә безнең якташлар, Сарман якташлары инде һәрвакытта шулай көр күңелле, Сармай көен җырлап, бер-берсе белән тату булып яшәүләрен теләрләр. Җырлый белгән кеше, сәнгатьне яраткан кеше, ул явыз була алмый. Алар һәрвакыт бердәм булдылар, мин белә белгәннән бирле бердәм булдылар һәм бер-берсенә авыр сүз әйтә торган халык түгел, һәм бер-берсенә ярдәм итеп тора торган халык. Менә шул яктан һәркемгә дә шуны теләр идем мин, сарманнар кебек булу теләр идем. Бу минем сарманым. Кайсы як чишмәләренең суын эчеп үстең, ди безнең халык. Чөнки кешенең эчкән суының сафлыгын аның күңел пакьлыгы белән тиңли. Челтерәп аккан көмеш сулы чишмәгә су алырга килгән татар кызыннан да гүзәлрәк күренеш бармы икән бу дөньяда? Тешләрне камаштырырдай салкын туган як тизләве суыннан да татлырак су буламы икән? Ата-баба көн итәр өчен яңа урын эзләгәндә, беренче чиратта аның суына игътибар иткән. Мулмы? Сафмы? Халкына муафыйкмы? Сарманда чишмәләр күп һәм гаять матур итеп эшләнгән. Исемнәре генә дә ни тора, Акбузат, Кара каршы, олы яр. Чишмә. Бу сүзнең үзендә үк ниндидер тылсым, романтика бар сыман. Шунда ук күз алдына кичкырын су алырга килгән чибәр кызлар, аларны бер күреп калу өчен генә булса да көтеп торган гаярь егетләр күз алдына килә. Менә шушы романтиканы күз карасыдай саклый белә моңлы, Саф күңелле, ачык йөзле сарманлылар. Сарманга бер килгән кеше кире китми диюләре дөрес ахры. Нигәдер китәсе килми бу төбәктән. Әмма китәргә кирәк. Көмеш сулы чишмәләрен челтерәтеп, тук башаклы иген кырларын шаулатып, нефть кудыргычларын чайкап, сарман туфрагы кунаклары белән саубуллашып калды. Әмма озаккамы соң? Алда әле аны тагын бәйрәм тантаналары көтә, тагын кунаклар җыелыр, җылы, ихлас сүзләр әйтелер, изге теләкләр теләнер. Алар барысы да кабул булсын иде. Бәйрәмең мөбарәк булсын, Сарманым! Хуш киләсез! Түрдән узыгыз, кадерле кунаклар!